Salam gadyrly watandaşlar, salam mähriban ildeşler, salam Halmyrat aga, hoş geldiňiz.
Waleýkim essalam Oýle Çaryny hoş gördük. Essalawaleýkim hormatly ýurtdaşlar. Ine bu gün Oýle Çaryn bilen ikimiz efirde. Aýdyberiň näme tema barada gürrüňdeşlik ederis bu gün? Hawa Halmyrat aga, aýtsaga habar gynançly. bir habar bar. O habar bir sanam däl, iki sanam däl. Her sapar gelýän habarlarym hiç birem bir hoş habar däl. Ýöne bu günki etjek gürrüňimiz has bir gynançly bir, has bir aýylganç habarlaryň biri. Olam adamlaryň Türkmenistandaky ýaşap oturan halkyň öý-öwzarynyň ýykylmagy. Ýaňky şo ýerdäki ýer, şol watan seniňkidigine garanja ýok. Şol öýüňem seniňkidigine garanja ýok. Ýer alýaň, satyn alýaň, e, paýlanýa, dokument düzedýäň, jaý salýaň, on ýyl, ýigrimi ýyl, otuz ýyl ýygnap, Diş-dyrnak bolup ýygnan bar puluňy şo jaýa berýäň. Boý ýetensoňam oňa eýe çykýan köpelýär şo ýeriňe. Ýa bu ýeriňi men satyn aldym diýip aýdýar. Ýüzüňe bakyp. Men diýýär, häkimlige dünýäň puluny berdim diýýär. Şu ýeri maňa bermänem bir görsün diýýär. Ýene bir wideo geldi, gysgajyk wideo. Şu ýerde Mary welaýatynyň kommunist kolhozynyň ýaşaýjysy, öz aýtmyşyna görä Altyn Agaýewa. Ine şu barada şu gün gürrüň ederis. Birnäçe ýyl, näçe ýyl öň bilemok, 20 ýyl öňmi, ony aýdyp biljek däl, satyn alypdyr şu ýeri. Ýol gyraraga ýakyn. O ýerde-de inwalid çagam bar, oglum bar, şo inwalid oglumyň çagajyklary galdy, özi işläp bilenok diýýär. Ýol gyra bolansoň, şoňa bir ýaňky gazanmagyna bäş manat bir çörek puly bolsun diýip, ýol gyrarakdan alyp, jaý salyp beripdir şo ogluna. Indi bolýan zatlara serediň, Halmyrat aga. Bu Türkmenistanda düýpgöter kanunyň işlemeýändigini şu ýerde biz hemmämiz şaýat bolduk. Senä jaý salýaň, bir bolary-bolgusyz biri, iki manat, jübüsinde iki manat puly bar adamam gelýär-de, Bu ýeri men satyn aldym, çyk diýýär saňa. Çyk diýýä. Men diýýä, bu ýer satyn aldym, pylança pul berdim häkimlige diýýä, şu ýeri maňa ber diýip diýýä. Hany şo diýýä, bermän ömür görsün diýýä. Maňa diýýä, gelibem buldozer bilen gelip seň ýykan, ýaňky salan jaýyňy ýykýalar. Bu näme diýmek? Bu näme diýmek, gelip seniň ojagyňy ýykýar bir özüni kimdir biri. Indi bu ýerde meniň aýtjak zadym absolýutno kanunyň işlemeýänligi. Kim güýçli bolsa, ýerem şoňky. Sen ýaşap otur, çagalaň bolsun, çugalaň bolsun, näçe ýyl ýaşanam bolsaň, gelip şol ýeriňi meňki, men aljak diýip ýykybilýän ekeni. Şular ýaly döwlet gördüňizmi? Şular ýaly kanuny işlemeýän hiç bir konstitusiýasynyň kitabynyň eýlekisiniň beýlekisiniň derde ýaramaýan şular ýaly döwleti gördüňizmi? Meni haýran galdyrdy şu zatlar. Owalam eşitýärdim Niýazow döwründe-de ine bu ýerden ýol düşýär. Ha bu ýerden şa ýoly bolmaly. diýip oturan benneleň iki etaž, bir etaž, iki etaž, üç etaž, üç etaž jaýlaryny ýykyp, şo ýerde biznesi baram bolsa, magazinleri baram bolsa, iki etaž, bir etaž baryny ýykyp, şu ýerden ýol bolmaly diýip, adamlary köseýärdi. Nyýazowyň başdan, ýa gurnap beren režimini bu wagtky režim dowam edýär. Bu wagtky sistema dowam edýär. Şonuň edip giden işlerini bu wagtkylaram dowam edýär, atal-ogul ikisi. Indi şoň ýaly Altyn Agaýewa ýaly kommunist kolhozynda ýaşaýan adamlaň birdirmi, ikidirmi, sany başga ýokdur öýdýäňizmi? Öý ýykylanlar, ojagy ýykylanlar başga ýokmy? Her welaýatda bar. Halmyrat aga, her welaýatda bar şular. Ýöne näme üçindir, halk agzyna suw alan ýaly gürlänoklar. Öýleri ýykylsa-da, eline bir el ýaly ýalyk alyp gözüniň ýaşyny süpürýärler. Hiç zat edenoklar. Ine çykda bir aýal orta. Hany şoňa bir zat edip görsün indi hökümet. Barmagyny batyryp görsün indi şoňa. Onuň näme boljagyny ondan görerler. Häkim pul alan bolsa, şo ýeri satan bolsa, han şol häkim. Tapylar, gitjek ýeri ýok. Dogry dämi? Adam belli bolar, familiýasam belli bolar. Başga-da bardyr öý ýykylanlar. Olaryň, olaram orta çykarylar. Ol ýaňky jaýy, ýeri satyn alan telekeçi bar, meň diýýär, Şu ýeri diýýär, maňa ber diýip, häkimlige dünýäň puluny berdim diýýär. Hany şo telekeçi? Onuňam gitjek ýeri ýok. Oňam ady, familiýasy, hemme zady belli bor. Biriniň öýüni ýykyp, şo ýerden özüne bir bir zat edinýän bolsa, diýmek, ol adam jenaýatçynyňam baryp ýatany. Iki sany jenaýat edýär. Bir-ä häkimlige pul berýär, para berýär. Ikinjisem bir oturan parahat, parasat oturan adamyň ýerini jaýyny ýykyp oň ýerini alýa. Talaňçylyk bu. Meniň görüşim boýunça aç açanlyk talaňçylyk. O näme diýmek biriniň oturan jaýyny ýykyp sen ýerinden elinden alyp ýerine başga zat salyp özüň ýaşajak. O nähili beýle bolýa? Men bu nazyk gaharlyrak Halmyrat aga. Bu habardan soň arkaýyn oturyp bolanok. Bilemok başga watandaşlar bu zatlara nähili seredýänini, ýöne bu zatlaryň öňüne geçmek gerek Halmyrat aga. Mine şu ses çykarylman soň, halk öňe çykyp aýtman soň, gözüniň ýaşyny şeýdip el ýalga süpürip oturan bolsa, ine siziň gelip düşen günüňiz. Ine siziň gelip düşjek günüňiz. Beýlekilere-de degişli. Kimiň şoň ýaly jaýy bar bolsa, siziňki däl diýmek şol. Diýmek, siziňkem oçuryňyz ýeten güni, nobatyňyz ýeten güni siziňem üstüňize buldozer gelýär diýmek. Dymyp oturýan bolsaňyz.
Gaty dogry bolýa çaýyň. Menem bu habary düýn şol Soralja gaty kemine çykardy ekranda goýdy men şo taýda gördüm Sapar aga bilen geçen gep gürleşigini gepleşigini Sen aýdýaňda men gaharym geldi men şumal gaharym dyňzap dur bokurdakdan aňyrda aýtmaga men medeniýetli söz tapamok şol Maryň häkimliginemi ýerli häkimligemi Ýa ýokarda hoňkaryp oturan ataly-ogul bikanun jenaýatkär toparamy? Bular bilen indi bellisini etmesek başgaça boljak däl onçaýly. Men-de şo karara geldim. Şunça, şunça wagt dilim dişläp gezdim. Men bir diýmän näilem bolsa bir kanun çykaryjy guramada işläp gaýdan adam. Men bir kanunçylyk etsem, onda halka edeniňizi ediň diýsem, onda nähili bor, kanunyň çägine çykma bolmazmy diýip kän oturdym men, ýyllar boýy. Ýöne eger hakykatdanam seň aýdyşyň ýaly ýurduň içinde hiç bir kada-kanun işlänok. Diňe gün güýçliňki gowurga dişliňki. Tümem gün ine şu Atalogul gün oň töweregindäkilerem ýaňky şol olaň propagandolary we iniň ýaňky ýaranjaňlary egni pagolly pagonsyzlar ine olara mende gowy urga dişliňki dişi ýa şu halkyň oňurgasyny iýip otyr adamlar süňküne çenli gemirdiler. Indi näme etmeli deniýadyr bardy. Ine, şu taýda ine, indi ýenem bir gezek subutnama boldy. Meselem, Süleýman Neresäň depderinde biziň ýazmadyk jenaýatlarymyz ýok. Azmada, kän. Her, her welaýatdan, her etrapdan ol gelip dur, çykyp dur, ýazylyp dur. Ola ýurduň içindäki ol häkimiýetde oturanlar pikir edýär, bu oýunjak işmikä diýip. Oň gaty uly jogapkärçiligi bar. Olar şoňa düşünmeýän bolsa ýenem bir gezek nygtap aýdýan. Jogap soraljakdyr her bir eden işiňiz üçin, her bir jenaýatyňyz üçin. Gitjek ýeriňiz ýok. Ine, ol gün aradan üstünden iki aýam geçenak ol pagonyny özi gopup, nazarlyk edip oturan polis işgärini görkezdi. Ine, bu gün orta ene baýdak ýalak bolup, ine, bir türkmen zenany çykdy. Olam halys etinden ötüp süňküne ýetenden soň başy alaç çapmansoň indi şol ýurduň içinde ýüz tutmaly bir gurama bar bolsa hemmesine aýdyp çykypdyr. Indi oňa haraý kömek etjek daş töwereginde adam galmansoň ojagam başyna ýumrulandan soň indi men ojak diýip aýdamak men zenan üçin elmydam ojagy höwürtge diýip aýdýan. Ol enedir, oňam çagasy, balasy bardyr, agtygy bardyr. Ine, şo guran höwürtgesine mana gelip bir ýumrup elinden alýan bolsa, ondan bu dünýede ýaşarlyk ýagdaýam ýok. Indi kanun işlemeýän döwletde indi näme etmeli? Indi biz işlämok. Kanun işlemeýän döwletde üstüňe sürnüp gelen şu duran ýerine damagyň tersine çalsaňam hakyň bar. Şony kanun aýymyza hökman aklaýmaly. Men şeý diýip düşünýän. Meselem, indi seň ýaşap oturan Amerikaňda biri gelip seň gapyňy bikanun kakyp ýa içerik girip bilýämi? Ýok. Eliňde ýaragyň bolsa maňlaýyndan çüýläp bilýär. Ýa prokuror gelmeli öz orderi bilen, ýa polis gelip aňyrda durup seni çagyrmaly gapa. Hiç kim seň gapyňa gelip sen bilen beýle gürleşmäge hakky ýok. O jaýyňy ýykmaga aňyrda dursun. Ine bizde-de şo kanuny girizmeli bor. Men pikir edýän gelejekki bu ýaňky mejlisiň oturyş planynda biz hökman şu meselä garap geçmeli we degişli karar kabul etmelika. Boldy indi besdir çeni çaky ýagşy her bir zat. Bular höre köşet edip gördük, ýalbar ýakaram diýip gördük edip gördük. Aý biz bir milletdiris hemmämiz bir türkmendiris. Geliň öw gaýtmyşym ediň öw päliňizden yzyňyza däniň öw. Şu öz halkyňyzdyr, beýdip horlamaň, zorlamaň, azar bermäň. Bir barymyz üýşüreňde on milliona ýetemzak, dünýäň ähli türkmenini alaňda. Ýok. Bula düşünmeýär adam dilini. Bular bilen diňe güýç bilen gürleşmeli. Diňe gylyjyňdan gan damyp durmasa bular adam sylajak däl eken. Ine şonam indi bular alar. Aljagam görnüp dur. Men gynandyrýan zat şu ýaňky Altyn Agaýewa diýen naýar doganymyz. Ýekeje özi otyrda bendi. Ony gaty mert we pert gürläp otyr. Elindäki şu dokumentlerini açyp, ine men, ine şu eýeçiligimdäki, meň ine öz mülküm, öz ýerim, öz malym. Näme üçin muny beýdýäler diýip sorag berýär. Töwereginde ýeke goňşusy ýok. Nirä ýitirim boldy bu türkmen? Nirä ýitirim boldy? Men Maryn halkyny şu gün tanaman däl, bolçady. Men Owganystanda-da gulluk eden ýigitlem bar, soňrak göreldemem bar, öňki göreldemem bar. Gaty mert ýigitler bar-da, näme üçin bu bular bu ýaňky gözi ýaşly zenana arka çykanaklar? Ýa oň başyna gelen öz başyna geljek dälmikä bulaň erte ýa bir gün? Siz ýaňy bir zady belläp geçdiňiz, ýagny Ýasyň döwründe-de ýol salynjak diýip ýykylan jaýlaryň sany az däl. Men has takygyny aýdyp bereyim. Bi ýaňky Nyýasowyň döwründe aý o taýdan şa ýoly gurjak, bu taýdan mikroýom etmeli, ýagny wysotkalar salynmaly diýip, Aşgabadyň öz ilaty bar, o-ol bir mundan bir ýüz ýyl ozal, ýüz elli ýyl ozal şol jaý gurnup ýaşap oturan agyr maşgalalar bar. Hemmejiginiň jaýyň buldozeryň aşagyna salyp ýykdy. Ol müňlerçe hojalyk birine kompensasiýa töledimi? Ýok. Şol sanda-da şol Ýazyjylar soýuzy bar Türkmenistanyň, üç ýüz adamdan geçýän. Olar şony ýapdan ýer aldylar, ýaranjaňlyk edip. Hol Aşgabadyň ilersinden dagy telim. özlerine. Me, alyň diýdi olam. Aldy-da, iki ýyldan soňam hemme beren demesinem ýykdy şolar ähli jaýlaryny elinden aldy. Ine, ýaranjaňlygyňam bahasy şol eken, tölegi. Ol bir. Indi men ýene-de bir wajyp zat bar, ýurtdaşlarymyzyň bilmegi zerur. Indi bi Gurbangula degişli. Ýaňky Awazada Bu kompleks salnyp başlanda, dynç alyş kompleksi, ol dört ýarym milliard dollar. Şo taýda şoň öň ýanynda Awazada halkyň öz guran gemeleri bardy. Nähili we daça diýip aýtsaň hem boljak, dynç alyş öýdi. Bir etažlysy bar, iki etažlysy bar. On alty müň adam, on alty müň adamyň jaýyny ýykdylar şo taýda. On alty müň sany jaý. Oň içinde näçe adam ýaşar belli däl. Ýöne on alty müň, maňa ýetilen habara görä, on alty müň sany jaý ýer bilen ýogsan edip ýykdylar buldozeriň aşagynda. Birine kompensasiýa töledilermi? Ýok elbetde. Indi bu gün ku gün indi açaçarlyk döwründe indi döwlet adam üçindir diýlendigini indi adamy edişleri. Ine, özem kömege mätäç adam. Inwalid ýa-da näsag çagany saklap, ulaldyp, kemala getirip, şoňa kömek bolsun diýip, elden gelenini edip oturan enäni şeýdip bular agladýarlar. Onsoň o döwletde, o ýurtda yrsgal bormy? Hä? O milletde bagt bormy? Ol çaga. Ýok. Ine, biz indi hemmämiz indi wagşy bolduk. Şoň üstüne sürnüp gelenem ol adam keşbini ýitiren heýwan. Ýöne olam jogabyny bermeli bor, häkimem jogabyny bermeli bor. Gitjek ýeri ýok. Eýýäm mi iki işläp ýör gullugymyzyň üstünde. Hemmejik ýeke-ýeke jogap berer. Ýöne indi Altyn Agaýewa ýeke däl. Indi sen ýaňy dogry belläp geldiň. Hany, şu hökümet asmany ýere çekdi, näme edip bilýär şony göreli bizem. Edýän bolsa bizem muny öz etjek işimiz bar. Ony mine ýakyn günlerdäki geçirjek mejlisimiziň Nobatdaky sanyny ara alyp maslahatlaşar. Soň gerek wagty halka çykarar. Gelen netijäm. Ýöne bu zatlaryň indi öňüni almasak boljak gep. Bular adam kärçilige-de, adam sözüne-de düşünýän heýwan däl eken. Şol men ýaňky hökümetdäki oturanlary göz öňüne tutup aýdýan. Häkimiýetdäkiler. Dürli pudakdaky. Ählisini alaý. Hiç birisinde adamkärçilikden nam-nyşan galmandy. Türkmençiligem ýok olarda, adamkärçiligem ýok. Din diýenem diňe diliniň ujunda ulan ýaly şo eme ýagty, garyp halky aldamak üçin. Hamala dindarmyşyn. Özlerem hemmesi şeýtandan adam haramzada. Onam men aýdyp bereýin şuny. Ýöne gaty erbet, men gijesi bilen ýatybilmedim şol ýaňky şu Altyn doganymyzyň şu bolup oturyşyny, çykyşyny görüp, bir bir höwürtgesi ýykylan adam we nähili beýle bolýar? Ol öýde çaga dogdy, ol öýde bäbek ululdy, ol öýde töwir galdyryldy, aýa dokaldy, toý tutuldy, sadaka berildi. Bu nädip gelip ýykyp bilýäň bu ojagy? Eý, heýwan, şundan soňam özüni musulman diýip atlandyrýarlar, bular ýa türkmen diýip atlandy. Menä haýran. Ada haja gidip gelipdir özem şu öýi ýykyp ýerini alanma. Oho, ene. Men aýdýan-a şol şo taýda Mekge Medinede olar şeýtan da ýeme daşlamaly öz özlerini daşlamaly. Ine halk olaram eder entek duruber biraz bilen sanalgysy golaýlap gelýär. Indi bize şol watandaşlarymyz Şu öýüni ýykyp, şu Mekgä gidip gelen ma, biriniň öýüni ýykyp, ýerini alýan bolsa, ine şol adamyň bize ady, familiýasy gerek. Hökman, birem häkim kimem bolsa, şu pul alan häkim bar. Şäher häkim bolýamy, welaýat häkim bolýamy, kim ol? Kimem bolsa, şol adamyňam bize a, neme, ady, familiýasy gerek. Ýa etrap häkim bolýamy?
Aý ony tapmak kyn iş däl ýöne bärde aýtmaly zat başga bulan bir ýerde ýa bir obada bolýan eme jenaýatam dälde ýaňy özüň dogry belläp geçdiň Olşan bu gündelik Türkmenistanyň dört künjünde ýüze çykyp duran jenaýat ýöne ine şu Altyn doganly orta çykyp ine öz emesini aýdyp berdi derdini ýa düşen gününi. Ine subutnama başga hiç zat gerek däl. Ol günä ol milisiýany çykardylar, bu gün altyny çykdardy, ertir ýenem biri çykar. Ine hemme zat ýazylyp dur, soňra hiç kim bize diýmesin. Ine şular ine terrorçylyk edip ine halky ölüme çagyrýar ýa hökümeti agdarmaga çagyrýar. Siz hökümetmi? Hä? Hökümetmi siz? Baryň aýagyny ýykylyň şol Altyn doganymyzyň. Ötünç soraň hökümet bolýan bolsaňyz. Hä? Beýleki ikisinem getiriňde sud ediňde çekiň dara çekýän bolsaňyzam, nara çekýän bolsaňyzam, basýan bolsaňyzam, tutýan bolsaňyz. Ýok, o zatlar edilmez. Sebäp o taýda korrupsiony sistema düýpli ornaşan. Gün güýçliňki gowurga dişliňki. Boldy gutardy. Indi bu zatlary biz indi bir sen özüň medisina işgäri bolansoň bilýänsiň-ä bu ýemany bir adamyň endamynda bir ýerden şo bir näsazlyk döräp ýaňky metastaz berip başlasa şo ýerini köwläp kesip aýyrmalylar. Ýogsam bütin endamyňa ýaýrajaklar. Biziňkem şol. Şu korrupsiýany köki damary bilen kesip aýyrmasak korrupsionerler bilen bile biz bu jemgyýet çykyp bilmeýärdi bu ýagdaýdan. Sebäp halkyň köpüsi bergidar bir saýlananja adamlaram algydar bolýar şo sebäpden. Nämäň hasabyna? Kimiň hasabyna? Näme bulaň eden hyzmaty bar şol halkyň öňünde bulardan para talap eder ýa. Ýa beýtde halkyny kemsider ýa özleri kim şolyň kemsidýänler. Ine mesele şu taýda.
Dogry. Harmra dawa habara gowy däl bir ýöne watandaşlarymyzy watandaşlarymyza aýtjak zatlarymyz ýaňky ýaly ýagdaý bolanda bir ekrana çykyp bir aýtmagy bir başaryň. Şony habar berip, şony ýaýratmagy bir başaryň. Dymyp otursaňyz ine biz bilmeýärdigim şu zatlary, habarymyzam bolmazdy. Dymyp oturan bolsalar. Dogry dämi? Onu dile getirmeli. Onu gündeme getirmeli, aýdyp durmaly. Ýöne bular ýaly adamlaryň, Altyn Agaýewa ýaly adamlaryň sany kändir. Gaty kän. Ýok, gaty kän olar ýaly adam ejir çekip oturan. Ýöne şony diline getirip bilenaklar. Bir zatlardan çekinýärmi, gorkýarmy? Ýa yzymda çagalama azar bermeseler diýýärmi? Ýogsam, öz zanyndan geçip, öz-özün özüne kast edip ýören adamlaryň sany-sajagy ýok. Türkmenistanda şu rejimiň zulumyna çydap bilmän, Özüni asýarlar, ýa atýarlar, ýa özüni suwa oklaýarlar. Edilmän özüne, etmän jezasy ýa kasty ýok. Öz janyna kast edip otyr adamlar. Ýöne şo hökümede garşy hereket edip bilenok. Hökümet diýende ýurt häkimiýeti basyp alanlara garşy. Ýöne bir gün halk düşünerem, çykarem, jezasyny bererem. Ýöne Men birje zatdan şol çekinip şu şunça ýyllap dilim dişläp oturan. Şu soňra şu me e, ýurduň içinde haos döremesin. Hawa. Bir e, e, ar almaňam bir çegni bar, çaky bar, çägi bar diýip oturan adam. O nädip ölçemeli biz? Bu 32 ýyllap halkyň synasyna salan ýaralary biter ýaly. Nädip men indi, ýa sen şu Altyn agaýba düşündirjek, aý şu häkimi bagyşlaý, ýa beýlekini bagyşla dogan how, öýüň ýykanam bolsaň sesiňi çykarman otur diýmelimi biz? Ýok, ýok, ýok, Halmyrat aga, ol gaýtam Altyna, Altyn agaýba ýalylara meň-ä berjek maslahatym, Geldim biri seň öýüňi ýykmaga. Sen kim bolýaň-da meň öýümi ýykýaň? Sen kim sen? Asmandaky pilmi sen? Kim sen? Meň dokumentalny ýaşap oturan çaga çogalam bilen ýaşap oturan öýümi ýykyp gelip ýykmaga sen kim sen? Men şoň maňlaýyndan atardym. Maňlaýyndan atmaga-da haky bar. A Altyn Agaýewaňam haky bar. Sebäbi sen öý öýüňi, öz ojagyňy goraýaň. Sen biriniň üstüne topulaňok. Biriniň başga biriniň öýüne baryp talaň edeňok. Sen öz öýüňde otyrsyň, sen öz hojalygyňy, öz öýüňi, öz ojagyňy goraýaň. Şol adamyň maglaýyndan palta bermäge-de hakyň bar, paltalamaga-da.
Näme-de? Sebäbi sud şony, sud şony goldamaly, şo ýerde sud Agaýewaň, Altyn Agaýewaň tarapynda bolmaly sud. Sebäbi seň üstüňe geldi biri. Seň öýüňi ýykmaga.
Nesip bolsa täze Türkmenistanda hakykatdan hem şular ýaly kanunlar giriziler. Birinjiden adamlara seret näme üçin türkmen şu güne düşdi diýen ýeme pikir meni kän oýlandyrdy-da, nämeler sebäp boldy. Nädip şu şular ýaly mertebesi beýik halk hawa şular ýaly indi bir ýere ýazylyp ýatan hala geldi. Meň bilşime görä ýa çak edişime görä ilkinji nobatda türkmeniň buýsanjy ýa guwanjy bolan atyny elinden aldylar. At üstünde türkmen türkmendi. Soňra atdan düşürdiler-de, elinden gylyjyny aldylar. Bäş ataryny aldylar. Ine, äkidibem ol kolhoz meýdanyna dökdüler, ine, etmeli işiň şu diýip. Galmyrat aga,
Galmyrat aga, çöldäki çopanlar bar. Hawa.
Olara ýarag gerek-ä, goş atarlary bar, olaň goşy, goş atary. Şo ýarag gerek-ä, nime, çöldäkilere. Möjek gelýär, ýene gelýär. Olar öz goýnuny gorýar. Şolaň elinde aýlanyp, aýlanyp çölme çöl aýlanyp, aýlanyp elinden goşa tarlaryny alalar. Goşalaryny hemmesiniň, hemme çopanyň. Özem bu özünden gorkýar.
15 15 ýyl öň başlady ol. 15 20 ýyl öň başlady. Aýlanyp çopanyň elinden ýargyny alalar. Sebäp ol köküm häkimiýeti basyp alyrlar, özünden gorkýa, ol çopan ertir tüpeňini ol kolhoz başlygynyň garşysyna, häkimiň garşysyna ulanyp biljek-de. Şu mahal men pikir edýän, Altyn agaýewiň elinde şu goşasy bolan bolsa bäş atary duran ýerinde çüýlärdi maňlaýyny. O biçäre näme etsin? Özem zenan. Hä? Hany muň töweregindäki goňşy erkekler?
Ýene bir zat ýadyma düşsenem aýdyp geçeýin. Ine Ahal welaýatynda Uşeli diýilýän ýerlerde jaýlar ilki bir häkim gelip e, puluna uçastak paýlaýa, ýer paýlaýa, onam alýada halk jaý salýa, jaý salan soňam ýykyp başlaýa. Indi bir aýal şo ýerde 4-5 çagaly aýal jaýyny ýykýarlar welin, ýaňky Altyn Altyn Agaýewa ýaly ömrüni jaý saljak diýip ýygnan puljagazyny jaý salan soňam gelip ýykýarlar. Adamlar bu näme diýmek? Ýap-ýalaňaç goýmak diýmek, hiç zatsyz, hemme zadyny alyp elinden talamak diýmek. Indi ol aýalam öýünde goş atary bar ekeni. Gidýärdi, ýaşmakly bir neme bardy. Häkim bardy Ahal welaýatynyň. Ady ýadyma düşenok. Ýaşmaklydy şol. Ýaşmak ýapynýady. Özem häkim. Nyýazow döwründe. Baryp şoň öýüne baryp öý aýagyndan atyp gaýtdy şol aýal. Munam bar, hiç kim bilmesin diýip, ol aýaly neme üstüne baryp, ýaşulylar, obaň ýaşulary üstüne baryp, töwella edip, aý, goýbolsun etdiler, neme etmäň, gohula ýaýdyrmaň, aý, näme etdi, öýüne doktory getirip, aýagyny bejerdip, şeýdip, ol işini neme etdiler, ýapdylar. Ýogsam Nyýazowa şo goh balyp ýeten bolsa, ýaşmaklyň özüni neme ederdi? Ondan indi şondan soň ondan bäri 20 näçe ýyl geçdi. Şondan soň hojalyklara aýlanyp, oba-oba aýlanyp, çöllere aýlanyp, kimde goş atar bar bolsa aýryp çykdylar, ýene ýygnap. Ine, şondan gelip çykdy. Şol ýaşmakly häkim atylandan soň başlady şol ýarag ýygnamak. Sözüňizi böldüm, aýdyberiň. Ýok dogry emmi emmi üstüni dogry doly ýetirdiň sebäp halkyň elinde ýarag bolsa şu güne düşmezdi biziň halk. Ýowa.
Sebäp halkyň e, e, biçare ýagdaýyny görüp olar sürünýärler de üstüne. Halkda da gaýtary berere zat ýok. Ýagdaý ýok. Durmuşy agyr, daş-töweregi şol. Hana, düýn gidip gelen adamlar barda, düýn nebe aýdýanynda, birki hepde boldy, o Türkmenistana gidip yzyna gaýdyp gelen adamyň gürrüňini aýt beri. Iýere zat ýok, holodilnikler boşdy. Asla. Hawa, bazarda, dükanda haryt üýşüp dur diýýä, golaýyna barar ýalylar, almaga pul ýok diýýä. Ine. Bol bolanyň haýry näme el ýeterli bolmasa. Bu nähili beýle durmuş ol ýok ol ýeme gyrak çetiň gürrüňi däl paýtagtyň Aşgabadyň gürrüňini aýdyp otyryn men saňa. Ine bolýan zatlar bolup çaýar. Ýene-de şu ýagdaýda-da halk ine şu zatlary göterip çekip otyr. Ýöne ine şu düýnki habardan soň maňa şu gün eýýäm bir alty-ýedi ýerden jaň geldi, Halmyrat aga, biz näme etmeli? Mundan aňyrda çekip-çydara ýagdaýymyz diýip, galmady. Bir zatlar etmeli şolaryň garşysyna diýip. E, menem aýtdym, bolýa. Garaşyň, biraz gaýrat ediň. Häzir biz bir mejlisiň ýygnagyna ýa garamagyna çykaraly şu meseläni. Näme karar kabul edýäs bu gün. Ýogsam o Milli halas ediş komitetiniň agzalary hem gowy sorap dur-da, jaň edip. Biz muňa nähili reaksiýa bildirmeli? Ine, şoň esasynda, ine, şu gün ikimiz hem sen şol gür meseläni orta çykardyň, sag bol. Indi, ine, ilkinji interwýu, ýa ilkinji ara alyp maslahat edýän ikimiz bolduk mejlis agzalarynyň içinden. Beýlekiler hem öz pikirini aýdarlar. Sag bol.
Öz aralarynada halka çykaryp aýtsylar öz içindäki ýa kalbyndaky pikiri. Näde näçe kaçyly biz beýdip çydak gezmeli. Ondan kim terrorist? Biz terrorist bolýarmy ýa ol şu aňyrdakylar şol häkimiýet hökümet diýip özüni atlandyrýan jenaýatkär toparmy? Ine şu soraga her bir adam özüçe jogap bermeli. Şony aýdaýyn diýdim gysgaça. Bolýa Halmyrat aga sag boluň. Sag boluň gelip beren aýdan zatlaryňyz üçin gürrüňleriňiz üçin. Onda şu ýerde tamamlaýalyň gaty uzak boldy. Bolar.
Hawa ýadadyp oturmaýly ýurtdaşlarymyzy ýöne hemmäňizden haýyş ýurtdaşlar oturyň oýlanyň hawa netije çykaryň özüňize gerek hawa netijäni. Siz ine şu taýda ýurduň daşynda işläp bererler. Diş-dyrnak edip gazanyp aňryk owradýaň, kerpiçden kerpiç edip, şony salyp jaý boýy ýetireňizden soň ýenem bir aňyrda hawa, haramhoryň biri buldozer bilen gelip jaýyňyzy düzlejek bolsa, bu nämäň durmuşy, bu nämäň bu horlugy, zorlugy, zulumy? Zulum, hakykatdan zulum edilýär halkymyza şu gün. Şony aýdaýyn diýdim. Bolýar, sag boluň, sag oturyň. Saglyklda görşeliň. Hemmäňiziň öýüňize saglyk. Bolýar, sag boluň watandaşlar.